आ फर्स्टे लगन या जाइ छी कहुना के तऽ बाप रे बाप जोड़ी लगेबे करबै लगन लगेबे करबै ही ही। धोती उठा के बाप रे बाप फूदन बाबू तऽ दूरे पर बैठल छै धोती उठा के आइ तऽ देखै छी बात मिलेबे फूदन बाबू यौ फूदन बाबू प्रणाम धोती उठा के प्रणाम प्रणाम कारी दलाल बैठू धोती उठा के बाप रे बाप कते दिन के हमहूँ सोचै छलहुँ कि जायब मगर नहि होइ छल जायल बड़ काम छलै एके गो लगन देखऽ पड़तै एक महीनामे नहि बेसी तऽ पन्द्रह गो के शादी करबे लिया आइ काल्हि हम फुर्सतमे नहि छी मगर फिर भी हम टाइम बचा के एलहुँ अहाँ जा अच्छा अच्छा धोती उठा के अच्छा तऽ कारी दलाल जी चाय ताय पीबै ने ए बाप रे बाप केना नहि पीबै धोती उठा के आइ जे चाय नहि पीबै नहि खेबै तऽ रहल जेतै धोती उठा के अच्छा ठीक छै तऽ दऽ दै छियै हम ऑर्डर हाँ दऽ दियौ बाप रे बाप धोती उठा के अयो सुनै छियै हाँ कहलो दू कप चाय बना के नेने आउ अच्छा ठीक है बैठू लगाबे छी फुदन बाबू एहन कोन काम छल कि हमरा समाज देलियै तऽ हम एलू या धोती उठा के तनी कहबै कारी दलाल जी अहाँ तऽ आइ काल्हिके दिन दुनिया देखते छियै आइ जे पेपर जे पढ़ै छलहुँ हम तऽ देखलहुँ कि अस्सी सालके बूढ़वा साठि सालके बुढ़ियासँ बियाह करि लेलकै कहू आब रहलै ई दिन दुनिया हमरा जे दूगो बेटी यऽ से हमरा तते डर होइए जे मत पूछू तऽ उएह खातिर अहाँके बजेलहुँ यऽ जे कतहु लड़का सब छै नजरिमे तऽ देखियौ अहाँ फूदन बाबू हमरा करिया दलाल के रहते हुए अहाँ टेंशन लेबै पचास गो के शादी एक महीना में करवा देलियै तऽ अहाँके बेटी के शादी नहि हेतै अहाँ टेंशन कला लै छियै उठा के यौ कथी उठा के धोती उठा के हमरा तऽ डर से बुझियौ कि नहीं नहीं नहीं हर एक पॉइंट हम कहै छी धोती उठा के अच्छा तऽ सुनू ने कहलहुँ अहाँके नजरिमे लड़का सब यऽ

हँ हँ पायलट अच्छा तऽ तना कहियो ने यौ हम तऽ उचका धुल के छै पुरनका जुग के आदमी छै हमरा की पता रहत एकरा कथी नाम छी अच्छा अच्छा तऽ की ओकर आ से एहि हिसाब से बात तात करबै तब ने आब ओकरो मिलान पत्र करबऽ पड़तै केना की करतै तब ने हम कहि सकै छी अहाँके बात तऽ अहूँके सही छै हँ गमे गमे ई करिया दलाल की कर छै हमरा दरवाजा पर लियो चाय लियो बड़का गिलास लिअ ना की यहाँ करिया दलाल जी अहाँ तऽ कोनो हम नहि बुझै छियै

अहाँके दिमाग खराब यऽ ओकर अभी उम्र भेल छै कि शादी करैके अरे उम्र नहि भेल छै बट समय नहि देख रहल छै कई हिसाबसँ चलै छै अहाँके कोनो काम धंधा मिलैया कि नहि मिलैया इएह सब नहि ने रहै छै बच्चा छै अभी से शादी के लागू बाप रे बाप यो प्लान पर फाड़ी फाड़ दे धोती उठा छः महीना से बैठले छी धोती उठा अथी लऽ ओकर जिनगी बर्बाद करे पर लगल छै यौ जिंदगीके गप नहि छै आब टेंशन भऽ रहल यऽ कथी के टेंशन अखनते देखियौ न्यूज पढ़लियै हम कि अस्सी साल के बुढ़वा साठि साल के बुढ़िया से बियाह कऽ लेलकै आब कहू की करबै हम तऽ सब एके रंग भऽ जाइ छै से तऽ छै अपन बुच्ची तऽ पढ़ै छै आब तबो लेकिन डर होइ छै आब की करबै छोड़ू ने करबा दै छियै बात विचार करि लै छियै नहि हेतै शादी बियाह अयो बात के सुनू ने अयो अहाँके दिमाग खराब यऽ बुझलियै अहाँ हमरा जगह पर रहि के सोचियो कि हम गलत सोच रहल छियै हमर बेटी नहीं छै हम एकरा बारे में गलत सोचबै अहाँ बाप छै तऽ हमहूँ माय छियै हमहूँ बहुत सोचै छियै बुझलियै अरे अहूँ के गप हम मान रहल छी अहूँ के गप सही छै बट करबै की हम नहि तऽ बेटीके अभी शादी कऽ कऽ शादी बियाह कऽ कऽ आ एकरा हम गोबर पाथे लए भिरा दी पढ़ाइ लिखाइके समय छै अभी पढ़ेलेते लिखेते ते खातिर तऽ हम कहलियै या कि कारी दलाल जी के जे कोनो पढ़ल लिखल लड़का छै नौकरी वाला छै तो उ लड़का हमरा दियो उ गप छोड़ू शादी बियाह नहीं हेतै अभी बुझलिए हम नहीं करब अभी शादी बियाह बेटी के अच्छा ठीक छै अहाँ जो नहीं करबै जो हाँ तो कह दै छी कान खोल के सुन लिया नहीं हेतै शादी बियाह अभी बाप रे बाप फुदन बाबू

अच्छा मतलब सकल सूरत पर ठीक छै ये एकदम अच्छा अहाँ बात नहीं मान लिए आँ? अहाँ के जे मन ये से करू नहीं हमरा बजाओ नहीं हमरा ले आओ ए मलकन सुनू ना फुदन बाबू अब हम चले छु धोती उठा के। ए धोती उठा के बैठू ओ बैठे मंगरा से बात करके ई मोगी में हरजा कहते सएह भऽ जेतै बैठू अहाँ हम अबै छी बात करिके धोती उठा के हे भगवान कते पार लगते कि नहीं हो आइयो की भेल अहाँके कल मुँह लटकेने छी अहाँ बाजू ने की भेल नहि नहि अहाँके मना कऽ देलियै तबो हमर बेटीके बियाह फिक्स कइए देलियै अरे बाप की करबै देखियौ लड़का बढ़िया मिललै बुझलियै दू अढ़ाई लाख के महीना कमा रहल छै पायलट छै पायलट अरे रहतै तऽ बढ़िया सुखी शांति से रहतै ने जगह पर कोनो चीजके तऽ दिक्कत नहि हेतै अच्छा ठीक छै अहाँ बियाह करू अगर कुछ ऊँच नीच भेल हमरा बेटी के साथ तो यहाँ बुझ लेबे हमरे नाम से तितली देवी झुमका वाली चिंकी जी पापा तो बाहर आबऽ तऽ आ रही हूँ देखऽ मम्मी कथी कहै छै क्या हुआ मम्मी देखऽ पापा कथी कहै छै मेहमान सब आयल छै दूरा पर तैयारी भऽ कऽ जा ठीक है नहि तैयारी नहि हेतै ओनाहिते चलतै चलऽ ओनाहिते चलऽ आबऽ दुआर पर आबऽ बेटी आबऽ यौ कारी दलाल जी यो कारी दलाल जी बाप रे बाप कते बड़का मच्छर यो कारी दलाल जी मच्छर नहीं छले हम छलिए अच्छा अच्छा अहाँ छलिए यौ हाँ हाँ हाँ एना के करै छै अहाँ के देखलहुँ मुँह बाब नहीं छलहुँ तो आ सुनू ना हाँ आबि गेलै अपन बुच्ची इएह छियै फुदन बाबू यहाँ छियै हाँ हाँ फुदन बाबू तऽ बैठू ने धोती उठा के अच्छा मलकान अहूँ बैठू ने चश्मा उठा के है देखियो बुच्ची से कुछ पूछबो तुछबो करबै बुच्ची कनी लग में आओ कथी नाम भेल माय नेम इज चिंकी की भेलियो सुदन बाबू हैं? ई कथी बजियो धोती उठा के एगो धोती उठा के नहीं बजै छै हाँ। ओहो दिल्ली मे पढ़ै छै बुझलियै तऽ इंग्लिश मे बाजि रहल छै ओ तब ने अहाँके कहलहुँ लड़का कनि बढ़िआँ देखियौ बाप रे बाप हम तऽ एकर बाते ने समझबै यौ धोती उठा के नहि समझबै धोती उठा के नहि फेनो कोशिश करै छी धोती उठा के करियौ तऽ अहाँ पिताजी के की नाम भेल माय फादर नेम फूदन नहि आयल समझमे नहि तब ने कहै छियै हमरो समझमे ओकर गप नहि आबै छै यौ दिल्लीमे पढ़ै छै दिल्लीमे तऽ हम एक बेर लऽ ली धोती उठा कऽ कथी लऽ लेबै अहाँ धोती उठा कऽ यौ यो हमरा कहे के मतलब छलै कि धोती में हमर मोबाइल छै एहि दुआरे कहै छी धोती उठा के लऽ लू हम खामा अहाँ मारि देलियै धोती अच्छा उठू कारी दलाल जी उठू

फोटोए घीचे खातिर फोन निकाले छलू अच्छा अहाँ बुरा नहीं मानू तो एगो फोटो खींच लू लऽ लिअ लऽ लिअ किएकि अहूँके लड़का बला के देखबऽ पड़तै ने हाँ देखो पड़ते ना धोती उठा के भैया कने भर कने आओ अतैयो ना ओतऽ हाँ रुक एक मिनट कनी बढ़िया से लेब अच्छा अच्छा हम हो गया बैठू तऽ। तऽ भऽ गेलै ने कारी दलाल जी हाँ हाँ भऽ गेल एतबे काफी छै तऽ जाओ उम, बुच्ची के लऽ कऽ जाओ अंदर जाओ जाओ ठीक छै फुदन जी आब हम जाइ छी आइ हमरा बहुते सेवा संस्कार मिल गेल आ चारि दिन के अंतर में हम लड़का वाला के लऽ के आबै छी दरवाजा पर धोती उठा के जल्दी लऽ के आब कनि बुझै छियै ने दिन दुनिया खराब छै कनि जल्दी लऽ के आउ। हाँ बुझ गेलिए हमर कुछो तो बिसरल या तो कथी बिसरलियै यौ गिलास है यौ हँ तब ने अहाँके मारै छी हम यहाँके गिलास छी चाय पिए लए दुलुआ गिलासो लऽ कऽ जेबै अहाँके गिला छी जाउ हँ अहाँके गिला छी धोती उठबै मने रहै छै हरदम